Fy hoff ddinas yn y byd i gyd ydi Llundan, a fy hoff le yn Llundan ydi fan'na. Hwn ydi y Comedy Store yn Piccadilly yn Llundan, a hwn i Digrifwyr a ffans comedi, hwn ydi Mecca. Hwn ydi y prif glwb comedi ym Mhrydain os nad y byd deud y gwir ac fel dach chi'n gweld mae'r mawrion i gyd wedi bod yma. Dwi 'di cael yym y fraint o berfformio 'ma 'wan tua pedair gwaith. A a fi fy maddeuwndod gynta yr stafell yy stafell newid. A dyna ni'n dod fel arfer achos bod fi'n keen ag yn ddim yn dallt y dalltings fydd yma'n gynnar a cyn pawb arall a thai'n ista lawr yn hyn a jyst uh, bod yn uh, trio ymlacio. Cofio'r tro cyntaf ddys yma de, nes i gyfarfod o Paul Merton a Ross Noble. Er bod nhw'n yn perfformio ar y llwyfan, oedden nhw'n dod i fewn i fan hyn a maen nhw'n defnyddio'r stafell yma fel rhyw fath o Glwb cymdeithasu i ddigrifwyr yn Llundain. A mae o'n deimlad od iawn dod i fewn i fan hyn, dyn sgyn nhw'm syniad pw dw i, heb sôn am methu deud fy enw i. Ac ista ma yng nghanol y mawrion i gyd, a comediwyr eraill sydd yn wych ar y syrcit, a jest disgwl yn rho cyn mynd allan drw'r drws a fyncw ar y llwyfan. Dewch i fentro. A'r lle mae'n cael ei defnyddio yn aml iawn cyn sioe. Dwi'n mynd i mewn am bum munud swn i chi. Yym, mae 'na tua pump o ddigrifwyr fel arfer yn ymgynnull yn y stafell yma cyn sioe, a mae henwa nhw'n cael ei roed lawr ar yr bwr gwyn yn mynd ar drefn, maen nhw'n ymddangos, biwch Paul Merton diwna i'r sioe ni, diwch Paul Merton! Wedyn, yn, yn y cefn yn fan hyn hefyd, mae 'na sgrin deledu, a da chi'n cael gweld y gynulleidfa yn dod i mewn ac yn cymryd i seti pan mae'ch amser chi yn dŵad. Mae'r MC, sef arweinydd y noson, da chi'n weld o'n sefyll ar y llwyfan yn fanna. A mae o'n yy galw'ch enw chi a 'dach chi'n mynd allan a ma'r stafell yma yn eitha unigryw mewn clybiau comedi yy dwi 'di weld beth bynnag achos ma'r drws yma yn mynd yn syth allan ar y llwyfan felly pan dwi'n agor y drws yma dwi mlaen. Mae rhaid mi gyfadda' mae o'n od iawn sefyll yma a a neb o'm mlaen i achos fel arfer pan dwi'n cerdded allan ar y llwyfan yma ma' 'na 400 o bobl yn eistedd yna, yn disgwyl i mi wneud nhw chwerthin, a er y mod i wedi bod wrthi ers blynyddoedd cyn cael gwahoddiad i ddod lawr i'r Comedy Store yn Llundain am, am y tro cyntaf, mi oedd y noson gyntaf yna yn, uh, yn noson arbennig iawn achos eisiau yn nyrfys. Just oherwydd o'n i methu cael allan o'm hen Pwy oedd i sefyll ar y llwyfan yma o'm mlaen i? Alexis Sale, Ed Izzard, Paul Merton, y mawrion i gyd, a fedrwn ni ddim stopio meddwl amdanyn nhw a, a, a, a meddwl, fe dwi'n fan ma'n sefyll yn fan hyn. Hwn, heb os, ydy fy hoff le fi. Yr union fan yma. Dwi wrth fy modd yma. O'n i wedi bod yn gwneud chydig o spots yn yr Comedy Store yma yn cinio a wedyn ges i wahoddiad un diwrnod i ddod lawr i fan hyn. Um, ac un peth mae'r Comedy Store yn dda iawn am wneud ydy cefnogi comedïwyr sy ddim yn enwog, ac wrach yn ddi-brofiad hefyd. Be sy'n grêt hefyd ydi bod dyn o'r enw Don Ward, sef perchennog y lle 'ma, mae o'n dod yma, gwylio'ch perfformiad chi, a wedyn ar y diwedd mae o'n rhoid nodiadau ac yn deud 'o'n i'n licio hwn, o'n i'n licio hwn, ddim yn licio hwn', a wedyn mae'n deud 'gei di ddod nôl mewn ychydig o wythnosau, ond yn Saesneg, does dim yn siarad Cymraeg. Dych chi'n gwybod? Felly, um, yn bendant, hwn ydy fy hoff le yn y byd i gyd. A dwi wedi bod yn dod yma ers blynyddoedd, nid yn unig fel performwr, ond fel, fel cwsmer i wylio pobl fel Jerry Sadowitz a Eddie Izzard a Michael McIntyre. A mi fydda i'n parhau i ddod yma hefyd, gobeithio. Sori, dwi'n mynd i bod yn ffynnu iawn o anodd o. Mi ydan ni, ddigrifwyr, yn tueddu i gymryd y busnes yma braidd o ddifri. Os da chi eisiau laff, ynde, dwch i fan hyn.